Merhaba ji we re şeva û xweş bê înşela em bi xîr û xweşî bin. Çaka xwe giran hazir kin were mesela xwe îşev bêjin. Mesela me yê îşev ji Kuriyê Cenûbiyê ji bajarê Bosan jê bin bajarê Bosan. Telefonek ji Şirdo tê şofêrê teksî telefon ji Şirdo dike meseleyê Şirdo re dibêje. Dengê vî şofêrê û tirs dihat û pirî mitwetir bû. Dibêje îşte

Piştî ku digihîne wê derê, di nêrê qîzik û ji mokînê peh dibê, çentê xwe ji poşî mokînê ew derdixê mokînê derdixê û şofêr got wê niro bû ku pê re yardim bike wê nîno bi qîzikê re yardim bike derxê qîzikê re şiqînê got wê dere ez ê rokime. Şofêr dest xwe vite ew ê dît ku pir giran e yanî çente. No got wê de ez ê rokime. Çente girt ro kir wer got, Tamo dinê torî bû ne wê serçovê şifêr dûrxi dî ne qî yanî şifêr dûrxi serçoviyê dî bes yanî şifêr yanî ew kir yanî melo mihê wê ew kir. Elbet wextê ku çente koş dikê nuqudek xwîn jê dirjê. Şifêr şike yanî şik dike pê. Elbet şifêr xwe dorê didê kêlekê heto ku fiqîsko dorê. Kevê hundir robot o dorê û xirî wî çenteyê ku dikê bin erdê ku dikê çi dikê elmuhim dorê û tê. Şofêr jî li kêlekê rê disekinê li hêvî qîzikê ku qîzik were. Wê wextê jî şofêr di nêrê poş mokînê de xûn rijiyo ye. Dîlî xwe rû nonê li vê qîzikê zonê ti şekil di vê qîzikê de heye. Nê tebîî ye. Vo meselo qofî wî ew kir. Robot yanî kîjan însan a bê wê telefonê şirto kero bû telefonê şirto kir. Tu nemo.

Ti kesî yanî ew nagê ne şûnê rot ke ne şûnê dotî ne ne bi kesî re didê ne kesî re distînê ne hevalê xwe hene ne dostê xwe hene ne kesekî xwe yê tim be bi tane ye. Qêzik merhele sona wî xelas dike ê pênc sala rû de nê şixul nabîne ê edetê wan jî yanî ji qanûnê wan jî ê kûrê cenabî ye ku seba ku tu têkevî şixul tu gere îmtîhanê bikî vê îmtîhanatê şertê xwe yê esasî tu gere yanî luxe îngîlîziyê li bo xwe qewîm bê.

Xwedî xwe re şûrê bike û xwedî xwe çûne cem û çûne zîyoretê wê û xwedî bergeriyon, mesele teşt û kir, bi çaw wî kir. Dî ku xwedî pir bergerîn û kir rost ji xwedî xwe re got, Guerê min kuştiye. Ê got seba çi te kuştiye? Got ez nikom seytere ser nefsî xwe bikiro, got min bi xwe nikonibû. Got min dixwest ez fehm bikim merî çitû însên dikujê. Yanî fut dîl min de bi hesret a çitoyekî bikujim. Ê şir tu hîn zêde yanî sedmê pê re çêbûn. Meqûl e yekekî re bê bikuje. Bikuje sebe bes dixwaze fehm bike kuştin bi çi howî ye. Em seba ku dizanî kuştin bi çi howî tigere re bê yekî bikujiye. Vo hîn yanî qufê wan zêde sekin û yanî înan nekirin. Vo çi ye vo? Vo cûng meselê xwe dibêje bê bi şekil eşwaî yanî hema yanî.

Cilê xwe diqeyîrinê, xwe ew dikê xwe dikê qîskeke nû mektebê û dorê bo ensê Alsos dersê îngîlîzî pê didin. Nûrê ensê bi tenê bi xwe re kêrikî xwe dibê. Li wê derê ensê dikujê û demo di nêrî kes tenê. Ensê dikujê û dikevê hindir. Gêre hindir dikê û diro derdikevê dorê mola xwe çentokî ê sefer tînê û dorê serê xwe de morkê tê. Xirod mirodî ewê tînê.